Kuna vakateerera tinokuchingamidzai zvekare muchirongwa chedu asi mukati mezuva ranhasi tinoda kuti titsanangure zvakanyanya pamusoro pechinhu chinonzi so eso kazhinji kuchishona inzwi rekuti so rinoshayiko kazhinji vanonge vachingoshandisa kuti mweya saka nhasi toda kuti tinatso differentiate zvinhu izvozvo noda kuti takangoti zvese mweya mweya totadza kunzwisa kuti mweya upi chaiyo chaiyo kana kuti zvakamira sei zviri mufomo ipi zvinotipa matambudziko ekutadza kunzwisisa saka nhasi toda kuti titaure pamusoro pechinhu chinonzi so muchirungu
ah, ndogona kubva ndatopindira ndibva ndatokubatai muromo tisati taenda mberi ndichiita sanike kunge ndinoenda zvangu pamuri kutaura nezvenyaya yeso kana kuti nenyaya yamataura because ndamonzi wange mati spirit mukati sose amuda kuti tidifferent yete saka ndofungidzira kuti zvitibatsireka tinobva tatoenda kuningirini ndofunga kuda pamundovhesi yamama akuda kuvhura kuti tinatsotsvaga kuti ndepapi panotanga kutaurwa nezvekuti mweya panotanga kutaura nezvekuti mweya especially kana tiri kutaura nezveformation yevanhu because handi tiri kuona kuti munhu ari patatu sekutaura kwazvinoita mhm. zvanonzi ane spirit ane body ane so but body hatizi kutaura nezvayo because munhu wese anoziva kuti body iriko ndo yakangofanira yandinayo iri kunzi yakabva mudust ndizika ichibva yaumbwa munhu achibva avapo sa toda kuti tizonotsvaga mheno kana munayo vhesi inogona kuti batsira inotanga kutaura nezve nezvamweya hatisati takwanisa hedu kudifferentiata kuti mweya upi iziti mweya upi wacho but toda kuti timbotanga kupinda patotaura nezvamweya tigogona kunatsopatsanura Yeah, all right.
Saka ndege timbotanga kutorerai kuna Genesis 2 pa 7. All right, Genesis chapter 2 pa verse 7. Exactly. All right.
Iverenge iti. Inoti Jehovah Mwari akaumba munhu neguruva revhu. Eh. Akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake. Eh. Munhu akava mweya mupenyu.
Alright. Saka muri kuti zviri kunzi akafuridzira mweya weupenyu Yeah. mumhino dzake weupenyu not so not so but chakaiswa kuti saka chaiva chekuti agone kurarama agone kurarama saka mweya weupenyu ndo wakaiswa mumhino dzake alright kana ameno akazova eh, anzi munhu anoita sei akazova mweya mupenyu akava mweya mupenyu orit togona kumboizama kuitarisa nekuchirungu handiti mm. tione kuti rekuchirungu riri kuti kudii rekuchirungu pagenesis chapter 2 iyo yaverengwa nababa pavese 7 iri kuti then the lord god formed man of dust from the ground and breathed into, into his nostrils the breath of life and man became a living being saka pari kubuda kuti chakazoita kuti munhu agone kurarama kana kuti agone kufunctiona zviri kubuda pachena kuti it was the breath of life ameno baba kana muri kukanzwisisa the breath of life ndo inopa upenyu kubody nesoul saka body nesoul mhm. kuti pazova neupenyu hwekuti musimudze ruoko rwenyu mhm. pari kunzi pari kuda chi the breath, the breath of life ameno kana muchigona ndoda kuti mugondibatira futi imwe baba musati maenda kure verengai genesis iyoyo chapter 1 pavhesi 30 timboinzwa kuti iri kutidii 1 pavhesi 30 because apa tabata yemunhu ka tinoda kubata kuti pa chapter 1 pavhesi 30 iri kuti chii orit iri kuti mhuka dzose dzenyika neshiri dzose dzedenga nezvipenyu zvose zvinokambaira panyika zvino mweya woupenyu ndakazvipa toendera mberi yapedzesa eh, munogona ngopedza henyu ngovhesi yacho ndakazvipa mirivo yose minyoro kuti zvive zvokudya zvazvo zvikaita saizvozvo murinoona regai ndiverenge futi nechirungu iri kuti and to every beast of the earth and to every bird of the air and to everything that creeps on the earth everything that has the breath of life i have given every plant for food and it was so muri kuona kuti panotaurwa nyaya ichi muri kuona baba kuti pari kutonzi even nyoka even chii chese chakapuhwa breath of life mhm. saka as long as uchikwanisa kufema in and out that is the breath of life mukuona so which means kuti kana munhu akanzi afa rufu rwekutanga rwuya rwuya nditika rusi rufu handi adamu akanzi zvirokwazvo musi wauchadya muti uyu uchafa rufu mm. but akadya asi haana kufa kureva kuti musi waakazofa hake physically chii chakaitika the breath of life yakabuda maari ikaenda kuna mwari not the so so tiri kutaura kuti panongobva the breath of life patova nechinhu chinonzi rufu ipapo the first death pakana kuti tinogona kusati rufu esachi but rufu paane separation breath of life ikabva separation yebody nesoul inenge yapo Ah, all right panenge paitika that separation ndinoona kuti panogona kutibatsira zvekare kuita kuti zvinhu zvakuenda kumadifferent areas ameno kana makagona kutitsanangurira100 percent because kashoko rinoti munhu akafa bhodhi yake inodzokera kwayakabva kudust nditi muri kunzwisisa zvobva zvanzi the breath of life goes back to the father akaipa the breath of life it goes back to the father nometa kuti ndeye aya hazvina basa breath of life it still goes back to the father because ndo inoita kuti pave neupenyu kai andiri muri kuona but the soul thats the tingati thats the inner person andiri muri kuona that one ndo inodetermina actually ndingati iyoyo yatiri kuti the, the soka mm. kwainozoenda kunodeterminwa nezvayaiita but the body whether yainatsa whether yaitadza kwainoenda hakuna kunongozikamwa inoenda muvhu bhodhi yamozisi bhodhi ya hatichataura mazi akawanda yemunhu aitadza dzese dzinongoenda chi muvhu the breath of life yemunhu ainatsira mwari nemunhu aitadzira mwari dzese dzinoenda kuna mwari but the soul the soul iyi the soul ndo ine nyaya sa takuda kuchimboti tichiziva kuti what is the soul because i think the breath of life tataura mhm. tikataura the body tataura futi mhm. takuda kuziva kuti shoko rinomboti chii maringe nethe soul chii chacho chinombonzi the soul
ahoraiti musati mapa definition yenyu pamwe inogona kunge yakati kurei ndinobva ndangopa rimwe inzwi ramambotiburitsei mati the inner being nekuda kwekuti mamwe mamwe Maverses anogona kurefeya the soul as the inner being kana kuti munhu wemukati kana achitaura saka muri kutoti eh, magona matotaura point yekuti munhu wemukati kureva kuti chekunze haasi munhu ka ndosaka muchizoti zvinonzi mutumbi wake uri kupi eh, kana kuti bhodhi yake iri kupi wamuri kuti keiye ndiani kureva kuti ndiye munhu ka Kuzi chinonzi mutumbi wake gumbo rake ndera anenge achinzi keye ndiani ndiye munhu muri kuona mm, mm.
Eh, ndiye munhu wacho anorarama saka ndoda kuzama kutobudisa point yamuri kutaura kuti its 100 percent actually iyi inongoita icava kai mm-hmm. saka the cover will still go back kumarara kwayakadi kwayakabva but mungu aurachipa ah, yenyu definition yenyanga muchida orit atakuda kuti tichienda kuti tichimbotsvaga baba kuti what is the soul because tataura the breath of life tikataura body ko chacho chiri kuzonzi so chii ndo chamataura mukati is the inner person regedzai timboita tichichitsvaga mumagwaro mbichana mbichana tichiita tichizodi tichizochitsanangura asi tichimbodii tichichitsvaga toda kuti mumbotanga pamwe panotanga kutsanangurwa munogona kuenda kuna genesis 34 pavhesi 3 ipapo hapana tsopi definition but tinogona kusangana nesomething chinogona kutibatira chinogona kutibatsira dai hameno kune vari vari kunze uko hapana ano angaitawo bhaibheri rechirungu raanogona kumbopota achingondipawo padhuze ndopota ndichimboverenga zvinogona kutibatsira chimboendai pagenesis 34 mumboenda pavhesi 3 i think da kuti mundiudze kuti iri kutaura kuti kudii Alright, Genesis 34 pavhesi 3 Alright, mweya wake ukanamatira dhina oro diana mukunda wajacob akamuda musikana uyo akataura zvakafadza mwoyo womusikana
Alright, endai toda kuti musvike pavhesi 3 endo pana totangira pavhesi 3 omaverenga nhau rechirungu riri kuti but his soul longed

rati mweya wake kana mm, mweya wake and he so longed for muri kuona chaida it was the soul tiri kutaura nyaya yairi kutaurwa panapa inyaya yekutoda kuda munhu kwekuda kwekutoti ndiri kuda kuroora but iri kunzi chakada munhu was the soul muri kuona so the first thing tinoda kutiraya kuti tigozotifarira tigozobuda kuti chinonzi sochi tatotanga kuona kuti a soul inogona kuchiva a soul inogona kuva nemafeelings muri kunzwisa because soul ndo iri kunzi ndo yakada muri unopaona toda kuti tiite tsvakurudzo tiite kamaup kuti chatinonzwa chinozonzi so pamunhu chii saka the first line apa muri kutoona pari kunobudiswa the word so yakada ndizvika orit endai pana and list they depart

Uh, the things which your eyes have seen and least they depart from your heart pari kutaurwa nyaya futi yekunzi zvinhu zvacho zviri mumwoyo pari kutaurwa futi nyaya yekuti chi least you forget uku tabva tanobata futi nyaya yechi nyaya yefeeling sa muri kuona point iri kubuda tabudisa point yefeeling ani muri kuona takubudisa point yememory ani muri kuona takubudisa point yeheart yeah, All this it's leading us to the soul kuti what is the soul in a human being mm-hmm. ameno baba munogona kunge mune zvimwe zvamunogona kuda kubvunza kana zvatinogona kuda kuramba tichiendaotoda kunazotiburitse kuti chinozoconstituta kuti pazonzi pane soul chii i think those ndo mamwe mapoints amuri kuedza kuti buritsei saka kana achiripo ngaramba achiuya kana kuti chinonzi so chacho chii endai futi kuna matthew 11 eh, vhesi 29 toda kumbonzwa kuti matthew 11 29 ari kuti tikudii because kana muchida kuti munatsonzwisisa maybe mukashandisa rechirungu because reshona at times rinongoti mweya mweya mm, but iri ratiri kuvhura saka kana muchinge mawana even mubati we wenguva wedu mukatiwanira munogona kutipa tooiverenga kana mukaiwana kuchirungu chero mukaiwana kuchirungu munogona kuverenga munogona nyi kuenda kuchirungu rakakurerukirai eh, tati matthew 4 ah, matthew 11 verse 29 tinzwakudii anyini mukatondina mati mune vechirungu
ya imbondiverengerai kuchirungu
Take my yoke upon you and learn from me for i am ndiyo matthew 11 pa 29 eh, eh, verekai muchienda ndichiuyako ikoko ndichivhurawo take my yoke upon you and learn from me for i am gentle and humble in heart and you find rest for your souls right eh, saka hani munonzwa ndinoda kuidzokorodza futi take my yoke upon you and learn from me for I'm gentle and lowly in heart and you will find rest for your soul. Point yandiri kuda kubudisa apa ndeyekuti chinozorora kana munhu akanzi afa in the after life is soul kwete body kana breath of life muri kuona the difference because unoda kubudisa the difference saka zviri kutotiratidza kuti soul kana ikange iri muna kristu inozorora but kana ikange isiri muna kristu haizorore sezvandambotaura kuti so destination yayo haizikamwe but either inoenda kuupenyu kana kuti either inoenda mukutambura nekushaya peace sezviri kutaura chi vhesi iyi toda kungobudisa because definition tichazoitaura zvedu yatinoona sekuti idefinition yeso but apa tinoda kubudisa mavhesi akadi akasiyana siyana but bear in mind kuti kuya kuyatataura apa tiyatotaurwa kunzi inogona kushaya peace saka chinogona kushaya peace pamunhu is the soul not the body the body inomanifesta chete zviri kuitika paso hameno kuti ndizvo here baba zviri kudetemainwa nezvainenge ichiitiswa eh, during period yako yekunge uchirarama saizvozvi izvi saka is the manifest saka exactly 100 percent saka tiri kuti soka body yakafanana nepoto inotutuma toona kuti zviri kubikwa iraisi ani muri kuona eh, eh, eh. saka body inomanifesta what is happening saka iya mavhura iyi handiti tati endai futi muna matthew iyeye pa 26 38 matthew iyeye ah, nhasi nhasi baba mndiri kutaura i muri kunyanya kuvhura ndiite ndichivhura aiwa ndichapedza zvitozo ndazochitaura 26 eh. pa 38 timbonzwa kuti inoti chii

with sorrow paya paya ndambotaura ndikati chi so so iya iya uko kwambotaurwa uko yaida musikana wayaida apa so iyi iri kuratidza kuti ndo iri kutambudzwa with sorrow not the body saka chinogona muri kuona kuti so iri kuratidza kuti inofila saka the so somewhere somehow is connected to the way inzwaire chishona ndibva ndakuwedzererai rubva yatanzi akati kwavari mweya wangu une shungu kwazvo kusvikira pakufa une shungu saka chinotoita kuti munhu aite kashungu is the soul inobva pasoul saka tiri kuzama kureva kuti the soul is connected to how you feel how you feel it's connected to how you decide how you do things all right yanga iri matthew 28 pa 26 pa 38 eh munoona unovhura futi x 2 verse 27
x 2 2 verse 27 27 takushandisa iri phone nokuti ndo inoti kasike i think for now because mavhesi edu akawandisa inzvura kuti zviite hazvo short This will be our last verse tobva tatanga kumbotsanangura Acts 2 pa 27 nokuti hamungasiyi mweya wangu muhadhesi hamungatenderi mutsvene wenyu kuti aone kuora ndichaverenga zvekare neire english aigara musati mamboenda kuenglish ah, regai ndikutombopatsanangura mozoenda kuenglish topatsanangura futi muri kunzwa nekuti hamungasiye mweya wangu muadhesi zviri kureva kuti apari kunzi my soul you will not leave my soul in adhesi muri kupanzwisa ipapo mm. zviri kutiratidza chinhu wani munhu ari kunzi akafa nemamwe mavhesi mweya wake unoenda kuna mwari uri kunzi mweya unoenda kuna mwari ndeupi is the breath of life because apa pari kutotsanangurwa kunzi hamuzosiye mweya wangu muhadhesi kureva kuti destination yesoul either is paradise or is hadhesi sezvatakaona pambavha iya yakanzi iwe ndichava newe nhasi kuparadhiso kana kuti unogona kuregedzwa uchienda chi uchienda kuhadhesi muri kuona saka kutambudzika kweramangwana kuri best pate so which is the inner person iyi ndangoitaura kuti tibva tanatsova very clear kuti there is a very big difference between the soul and the breath of life the breath of life goes back to god nekuti ndokwayakabva ndomweya weupenyu but the soul hausi mweya weupenyu ndosika muchiona kuti even after death the soul still survives ndosika muchiona imwe vhesi yababa inoti hanzi hanzi musatya vanouraya nyama chete and then they do nothing kureva kuti the soul will not die the only person who can kill the soul is god ani muri kupanzwisisa munonatsa kupaona ipapo kureva kuti the soul does not die kana munhu achinge afa but the spirit yacho inounza upenyu goes back to god and the soul now kwainozoenda kunozosiyana zvichienderana nechi nekubata kwauri kuita but thats not our discussion i think pamaveses edu ka akawandisa but for now, for now tinogona kugumira ipapo and then tombotsanangura kuti nemavhesi atawana so so far takuda kuti muchitibatanidzira mavhesi zanga muchitaura tamboona muchiburitsa kuti ndo mune memory mune feeling mune so many things mm. to a so so takuda kuti muedze kutibatanidzira zvese kuti mutipe a clear definition yatingati chatingati so chii Alright, sezvatambotaura kana zvamambotaura paya paya kuti tati soka ndo the inner person mhm. kana kuti the spiritual man wemunhu anorepresenta chibhodhi chino ichi sezvinotaura imwe vhesi munogona kuzoitsvaga kana kutogona kuzoipa hedu nonhingirini isati yapera zvinonzi if they are physical bodies they are also spiritual bodies mhm. kureva kuti tine ephysical body neespiritual body handiti mhm. but in most cases kana tichitaura nezvesoul tiri kutaura nyaya ye the mind the soul mainly is the mind because the soul is the decision making pamunhu hamudecide ne, ne, ne tingati ne, ne the outside appearance mm -hmm. but you decide ne the inward thing nditi ndosika muri kuona kuti chinozonotongwa in the last is the soul not the body because the body yaiitiswa nesoul sika kureva kuti chaidecide

mukunona so the memory iri musoul zvekare it's part of the it's part of the soul inogona kunge isiri 100% you have memory yaunobatsiridza mm. kuprocessa ndizvi muri kuona mm-hmm. zvinenge zviri papart of the soul but the soul is the decision making iri pamunhu the soul is the mind ndosaka muri kuona kuti tinatsozviisa kune zvinhu zviri practical kuti zvinzwisisike munhu kana akanzi atengesa soul yake kuna satani anogona kupinda mubhazi rine vanhu 600 okonzeresa accident because chaatengesa is the feeling that person no longer feels ndiri muri kuona ndosaka muchiona kuti munhu anogona kutora mahure kana kuti 200 ane mukadzi mumba haarwadziwe why chii chaitika kana kuti munhu anogona kusacrifice mai vake nababa vake because the feeling waipa kuna satani yowatorerwa the feeling yowatorerwa the mind muri kuona so kana uchinzi wapa satani so yako wapa satani your decision making you no longer decide saka you are given wakudecide konzi nhasi enda kwakati unoita zvakati nhasi enda kwakati unouraya nhingi nhasi enda icho unodai so the decision making but if you have your soul you decide for yourself andi muri kuona saka ukapa so yako kuna satani the feeling part of it is taken away from you ndosaka muri kuona mukada kutarisa even baba panonzi pamafallen angels aya akapa masouls awo kuna satani they could see everything they could see god with his throne vachinatsoona vaiona mwari day to day but because the thinking was corrupt because vakanga vaipa kuna satani they could not think kuti uyu munhu munhu akangofanana nesu and they followed the devil kubva kudenga kudzika pano pasi because the mind yakorruptwa yeah, okay vakanga vapa mind kunani okay okay boss ndazi vamutaura zvinhu zvakawandisa saka zvabva zvatoratidza kuti eh even my senses is are connected to this song so, all the senses even the sense yekutoita smelling chaiyo inogona kutokoraptwa zvokuti that's why munhu achitokwanisa kutozodika even chinhu chiri kunhuwa kana kuti mubhini kureva kuti the sense the sense yeah, yeah. deep revelation you have been tempered with kana wakutopenga ka mm. ma senses ako the soul you have been tempered with the soul ndo inenge ya affect wakutonhuwa wakutofamba uchinhuwa so your, your, your spiritual man is now dirty uh, pane pandoda kubata mutongona kurovana nevanhu zvedu ndinoona kuti panotanga kunwiwa kana kuti doro Doro actually rinovava but in the long run unganopedzisira rakunaka hachanzwa kuvava because the sense of taste yatorwa same nefodya munhu anenge achitoyetsura uchiona kuti munhu ari kumanikidzira zvinhu zvekurambwa nethe ah. body ah. but unotozoona kuti nekufamba kwenguva ka saka zvinoratidza kuti as you continue to do something chiri against zvinodiwa nemasenses ako panormal level you know your soul is being corrupted uri kutokorrupta so yako because zvese zviri kuno affecta zvinoitika pamunhu womukati ndo zvinozomanifesta even kubody saka muchanoona kuti brain ka brain dzinoprocessa zvinhu zvadepositwa musoul oh, because brain dzinoprocessa mm-hmm. brain dzinoprocessa chete but chinodecider hadzisi brain chinodecider is the soul but brain dzinongozoprocessa whatever is there ah, all right tinokutendai nekuda kwenguva tanga tara kuti tibate panhau yekudepositwa kwezvinhu musoul